Tuzan cu Luka thawngṭha chung kau ti dingin sawm kan duh hna. Luka thawngṭha dal hleinga chungah Jesuh nih bianabia pakhat a rak chim. Thlarau le biatak an i fiang khawh chin dingah hi bantukin bianabia hna hi Jesuh nih cun a rak hman tawn hna. Phungbia cawnpiaktu saya pawl, Farasi le Sadusi pawl nih Jesuh cu Misual pawl he a ding ṭi a ei ṭi kha an hmuh tikah sual an phawt i Jesuh nih cun hi bianabia hi a rak chimh hna: Cu bianabia cu kan theih cio cangmi Fapa tlau tuanbia kha a si. Nan i fian deuh dingah cun Nikhat cu lokau ngai a ngeimi mirum pa nih fapa pahnih a ngeih hna. Ngakchia deuh pa nih cun a pa cu a thawh i, Ka pa, ka hmuh hnga dingmi ka ro cu atu ah hin ka pe cang, a ti. A pa nih cun lemsuai a timh ko nain ka pa lolak le khuate ah um hi a ka sim tuk cang. Khuapi ah va kal in thadam deuh le nuam deuh in khuasak ka duh, a ti. Cutikah upi taktak ahcun a va kal i phaisa cu tam tuk cu ngei kaw mikip nih amah he i komh le vahṭi nuamhṭi kha an duh ngaingai. Tuchan bia cun dawr ṭhaṭha, nightclub ṭhaṭha le KTV phunphun ah a cianpi hna, a nuamhpi hna. Nuam ngai in cuticun khua a va sa. Asinain a sau lo, a caanṭha cu a dihzau ko. Cathiang nih taksa nuamhnak cu caankhat lawng a nguh a ti. Rau lo te ah a dong diam tawn. Nulepa sualnak te hna zudin in i nuamh te hna hi a nuam ngaimi a lo ko lai. Sihmanhsehlaw cikhat ca lawnglawng an si. An lem sual le bangah cun a dong kho ti lomi hruhnak sual phunkhat a si. Hi fapatlau zong hi tuchan mino tampi he hin an i lo. Nu le pa, u le nau chimh cawnpiak duh loin chan tiluan le hawi le kom nih an chimhmi nan i umh hlan ah ihpi ko. A nuam tuk, a ba in la ko, a hnu ah cham te ko. Nangmah le nunnak te na duh duh in nung ko, saupi na tlangval lai lo ti phun bia pawl nih hin a thinlung a rawhnak cu an zuangzam ter ko cu. Atlanta State zawtnak zohkhenh bu nih naite ah thawng an thanhmi ca ka rel cu ka lungfak ko. Tangkua hra dih le cangka in nulepa sualnak kong a thei cangmi nu milurel hi a karh chinchin ti a si. An chimchapmi cu Atu hi a thli tein AIDS zawtnak a karh chinchin i vawleipi ningin hi zawtnak a ngeimi mino an karh tuk cang ti a si. Hi Jesuh nih a chimmi fapatlau zong hi cu bantuk in dakaw a rak nung ko cu. Nomnak phunphun kha zalong tein nulepa umlonak hmun ah diriam lak in vate viar kha a duh ko cu. USA hin kum khata mino tingshra hrawng in in an zam ti si. Tambik cu nulepa kuttang um khuasak duh ti lo ruangah le a dangdang konglam pawl ruangah si an mu. Naite ah makazin ah ka relmi cu kum hlei ni lawng a si rihmi ngakchapa te cu a inn a chuah hnuah lam cungah rit si zuar in khua a sa mi he a si a vua zu a ding i thil a fir ticun a nung ti thong a si hi bantuk lam cung khuasak hi ti a nung tuk Nu cheukhat lebang cu miṭhalo nih an lemsawi hna i an sualpi hna, an zuar beh hna. Sualpi a tong cangmi nun cu thih bantuk dawkaw a si. Tikhan lam cungah cun si tong tiin khua an sa tik hna ah tuante an rawk i an ra i kum no tete in an thi behnak hna zong cu a si. Mino lawng an si lo. Upa pipi zong hi inn in a chuak i a zammi kan tam tuk. Nu le pa sin pit lo ruang ah maw asiloah a dangdang in chungkhar kong ah maw tikhan inn in cun a zammi lawng te an si. Takte ti ahcun minung paupo he thil pakhat khat du ah a zammi kan tam. Sihmanhsehlaw hnangamnak le lawmhnak tak cu kan hmu kan co kho bal fawn lo. Hi fapatlau tonbia hi kanmah daw a kan ti duhmi a si cu. Tangka maw minthannak maw asiloah thil pakhat khat duh ah he tiin chunchun zanzan in kan tli, kan chuak. Pathian nih a kan duhpiakmi kha hlawt in kanmah duhnak a dawimi a kawlmi lawng te kan si. Jesuh nih na hmur le ka in cun na ka biak ko, na thinlung tu cu keimah he a hlapi ah um a kan ti. Hika ahhin a rami tampi zong hi tipil a ingmi pum zong aa pum pengmi kan tampi ko lai. Sihmanhsehlaw daihnak le hnangamnak nan neih khawh lonak cu Pathian he nan i hlat tuk caah a si. Hi tlangval pa nih hin a ngaihchia chawva vialte cu hi vawleicung nuamhnak le nu ah a den viar. Cathiang nih Pawkhimnak si lomi ahcun ziah tangka cu na hloh? Diriamhnak si lomi ahcun ziah na thazaang cu na hman? Ka chimh ngai tuah, thil ṭha kha ei law na thlarau kha diriamhter tuah tiah a kan ti. Jesuh nih ralrin a rak kan pekmi cu mi pakhat nih hi vawlei hi co viar hmanh sehlaw a thlarau a sungh ko ahcun zeidah santlaihnak a um a ti. Hi na pum chungah hin Pathian he i pehtlaihnak thlarau ta ko a um cu. Cu kan thlarau cu a tlaumi cu a si. A neitu sinah kir ṭhan a herhmi cu a si. I ngaihchih bu in pa sin kir ṭhan a herhmi cu cu thlarau cu a si. Tlawmpal ah cun tlangval pa te cu a ngaihchih a chawva pawl he cun a rak i nuam ṭimi a rak vahpimi a hawikom pawl cu an tlau an tlau an tlau i a paw hmanh khim ti loin khua a sa vokcawm rian a ṭuan hnuah aw hihi nunnak tak pei a si hi ti kha a vun i fiang cuni cun a thinlung cu a hningnoter i a sualnak kha a vun hngalhter tikah cun i ngaihchih bu in ka pa sinah ka kir lai a ti Jesuh nih a kan cawnpiak duhmi cu a Pa cu Pathian a si i a kan dawt tuk. Inn a kan kir lai ding kha a kan hngah zungzal ko. Cun inn tlunnak ding ah cun sual ngaihchihnak kha lam cu a si. A fapa a langhlatpi in a rak tlun cu a hmuh tikah a kuh i a hnamh. Pathian nih hin heh tiah mawhchiat an tim lo. An dawt tuk. ngaihthiam an duh a fapa siter ṭhan kha an duh cu sal ah si lo mu. Pathian cu dawtnak le zaangfahnak in a khatmi a si. Asinain biaceih ni hi a nai cuahmah cang. Cu ni ahcun na nun chung zeidah na rak tuah timi pawl kha na chim a hau te lai. Sihmanhsehlaw Bawipa cu ding tein bia ceihtu a si caah atu ah hin ngaihthiam an duh atu ah hin caan ṭha an pek atu hi relchan cu a si kan dinfel ruangah si loin vailam cungah Bawipa Jesuh Khrih nih a nunnak a pek ca tu ah khan a si cu vailam le thawhṭhannak thawng cun Bawipa nih na thinlung caah daihnak le lawmhnak kha pek an duh na ngakchiat lio te ah zeitin na ei lai na din lai ti cu chimtu na rak herh bantukin Bawipa nih na nun lam an hruai ko lai. Cathiang nih sual man cu thi a si a ti. Sihmanhseh kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin kan Pathian zaangfahnak cu zungzal nunnak a si. Kannih cu a tlaumi turun bantuk kan si. Atu ahcun kan thlarau tukhaaltu thawngin pa sinah a kir kho ding kan si cang. Fapatlau hi sirem ngai in inn ah a kir ṭhan lo. A pa nih a ka dawt ko ti a he tiin hngal ngai in a tlung lo. I ngaihchihnak taktak he a kir. I ngaihchihnak taktak nih cun pathiam vel kha zeirel lo in a um lo. Thiang thlarau nih cu i ngaihchihnak taktak cu a hmu i Pathian sinah a kan naihpi cuahmah tu kha a si. I ralring u, nu ah kaa chir te ko lai. Ngaihthiam ka hal te ko lai. Bawipa sinah ka kir ṭhan te lai. Nu ah i ngaihchihnak caan nei kho lomi dawh na si. Pathian sinah Pathian he i hlat deuhdeuh paoh ah kan um ah hin kan thinlung zong a hak chinchin ve ti kha philh hlah u. Atu caan hi in kir ṭhan caan cu a si. Ka sual tuk cang, Pathian nih a ka cohlang ti lai lo tiah a rawt sualmi nan um ahcun hihin thazaang pek kan duh hna. Atu hi video nan zoh nan ngaih hi Thiang Thlarau rianṭuannak thawngin a si. Bawipa nih an dawt tuk caah hi thawng ṭha hin an chawnh biaknak a si. Miṭhalo pawl he aa kom caah Sual a phawtu Farasi pawl kha Jesuh nih hitin a rak ti hna: A sualnak aa ngaihchihmi minung pakhat ruangah vancung ah lunglawmhnak a tlung a ti. Mu biatak tein i ngaihchihnak cu vanram ah dawkaw lunglawmhnak a umtertu a si cu. Tlangval pa nih cun a kir ṭhan tikah a pa nih cun a kuh i a hnamh. Sunglawi ngai in a dawn i puai in a lawmh. Sal ah si lo a fapa sinak kha tling tein a pek ṭhan. Bawipa a fale daw kan si. Pakhatnak ah na sualnak vialte kha i ngaihchih law na nunhlun vialte kha hlaw hna. Cuticun Pathin sinah na kir kho lai. A pahnihnak ah zumhnak in Jesuh Khrih kha an khamhtu le na bawi ah i ser. Na bawi a si cang ahcun naa timhmi tuah na duhmi vialte kha amah duhning in siseh, cuticun na bawi taktak ah i ser ko. Khrih cu vailam cungah kan sualnak vialte thianhpiak dingah a nunnak aa pe, a thi i a tho ṭhan. atu zong a nung ko a rauh hlan ah a rak kir ṭhan cang lai a rat ṭhan tik cu van le vawlei siang pahrang in a ra lai caah a pennak chungah na um khawh ve nak hnga atu zan ah hin sual i ngeihchihnak he pa pathian sin cu rung kil cang ko a ngaitu nan dihlak cungah bawipa nih tlachuannak in pe ko hna seh